World Cup eriyo neija kandi neeza kutandika eizooba rya Mande, biraaba biri ebiro bira abiri na kimwe okwiz- ku ikumi- oku ikumi na kumwe nibwo erikuza kutandika. Kandi niinyenda kubagambira tiimu ezikuza kwiguraho ni tiimu ziibiri eeh, ni tiimu ziibiri. Ah, Senegal neeza kuba neeyiguraho na tiimu ei barikweta Netherlands. Senegal neekuba neegura na tiimu y'okweta Netherlands omu kibinja ky'okubanza kyete A kandi baakuba bari aha kishaayi eki bakweta Samana Stadium. Abaakuba bari omu katabu koosa ekishaayi ekyo nibaba nibakimanya nikwo ku biraatandike bityo. Kandi Group A nabwo niinyenda kukugambira ngu Qatar nayo eri omu Group A neeza kuba eine Equad neekuba eine Equad. Akapiira nikaza kuba kaboniire nikaza kuba kaboniire kandi the same day England nayo neeza kuba erihwaho neeza kuba erihwaho. Ee, ninza kubeeraho aho kandi bari omu kibinja ky'okubanza nk'oku naabagambira. Ekibinja kya kabiri nikigyete Group B, neeza kuba naakuba hariyo Iran. Iran neeza kuba eriyo nayo neekuba eri omu kibinja ekyo. Teams ni nyingi nk'oku naabagambira, teams ni nyingi kandi ninza kuguma nimbagambira emwe ahari emwe, emwe ahari emwe. Mwebare munonga, amakuru gaitu niho gaakomaho kandi ninza kuguma ntweyongyerayo, ninza kuguma nitubagamba, nitubaheereza amahurire marungi marungi, maingi maingi munonga. Ah, kandi nimbasiiburira kandi nimbagira ngu musubscribinge aha facebook aha youtube buri kimwe kyona nikiba kiriho Mukulu Last Born Aki Leo twantwire ngu otuherezeyo aka story katari ka sports. Any funny story? Ke seconds nki makumi ataano tweyongyereyo. Yes, we- webale munonga. Nkaba nintambatambura noomanya nyowe nindiga Rushereyaga. Ah, ku naayenda ahika Kiitaagi nkaba nyekoreire akashaho k'omwonyo. Ku naahinkokoreire, naabuga n'omushaija bamweta Rwarushere. Naamubugana yaagira ati, Mushaija wa Tukooyo kuriira akashaho k'omwonyo hati oine kugura egaari ekaguma neekutwarira ki? Neeguma neekutwarira omwonyo omuka. Naagira nti, Ekyo nikyorobire, nti egaari naagiiha hi? Yaandagiira omushaija akaba naaguza egaari naagigura. Ku naahikire omu katare ka Nyakasharara ahu okukamanya ahukuruga okuza Kiruhuura, naakomaho omwonyo. Naaragiira egaari nitutwara omwonyo naagiragirira gye. Omuhanda gwenyini mpaka ahi yaaguhikize nkahi? Omu ka. So ku naahikire, ku- ku naagikomireho nyowe naaza omu byangye, naaza omu kabara naatandika kunywanywamu, ndikumanya nti emu- ente egaari yaatwara ki? Wamanya oti gwahikire omu ka. Gwahikire omu ka okuba naayehoroza egaari kandi naagyeragyeera gye. Mbwenu nkabonabona. Hati ku naagiire ahu zaahikire nka shaaha ina z'ekiro, naataaha. Ku naahikire omuka naabuuza omukazi nti, Egaari omwonyo yaagura esire? Ati, Nkareebire egaari erikureeta ki? Erikureeta omwonyo. Naagumisiza naagira nti, Nooshusha egaari yaagireeta yaahabisa omwonyo. Ninga yaabanza kurabarabamu. Nayo yaabanza kurabarabamu nana omwonyo gwangye. Hati akasheeshe nkyeera, mbwenu omwana we nkabonabona. Hati akasheeshe ku naakihaire, naagaruka ahu naagitsigire nkaba ngitaire aha sitaadi. Obu naagitsigire omu katare aho nashangayo egaari eiri aho ekomireho omwonyo eri aho. Nogira nkagikora ki? Naagiteera naagiteera reeba eri ekaba munaana. Kugira
ngu nguhe egaari egume kutwarira omwonyo. Yes, hati naateekateeka ngu neeguva egutwara nyowe ntagiroho. Kwogukoma aho hati yo eguvuga egira eta? Egutwara. Nkabonabona. Bikye ahari, bingi ahari ebyo bikiriyo nibiija. Ogu ni Akireho. Last born. Kandi tumusayiningire kyahwire nakunda Western Uganda akaba nakora aha Radio Five so n'omuntu w'amaani. Mutukunde turiho aha ku representinga Runyakitara, Runyankore tukabareetera comedy, tukabareetera entertainment news, sports news, comedy, inspirational stories, kubareetera ebintu ebikwombeka. Turiije kuhemura. Subscribing nigwo gu Acrew wanyu orabe nabaretera amakuru ga sports agokuruga omunsi yoona so nyenkya kare ninyenda ngu oturetere eeh noija kwongyera aha ma groups ninyenda ngu oturetere ebyafayo bya world cup ebirabiireho ebirikutangaza abantu ebi barakoze so subscribinga followinga aha YouTube. Ah, subscribinga aha YouTube, tufollowinga aha aha Facebook page Solomon Yaga Yori Uganda. Nituza kuba nitufomingaho page endiijo eya Facebook ei turaataho amakuru. Egyo s- ei naagamba n'eya Bruce Comedy only. Kwonka s- ezo shaaha nahi turaabe nitubapositingira. Za aha TikTok, searchinga Ankole TV Western page. Egyo niyo turaabe nitubateera amakuru. Then hariyo Ankole TV 256, Bruce Comedy, o- ei tukubateeraho Bruce wenka. We sign out. We sign out.